Kende ta Shardinushka Zimmermanskoob ku ta ku ta e eksperto riba e tereno di Early Childhood Education. Manera nos sa kaba, den nos promé edishon nos a papia over di nasementu di un yu prematuro, den nos di dos edishon nos a elaborá mas tantu riba e parti di nutrishon, i awe a forma parti pa nos elaborá riba e parti kaminda ku E yu ta krese, pasobra e yu no por keda chikitu, seita nifiká ku nos ta bai na e siguiente fase, kual ta e fase entre sero pa kuater, sèt, te ku seis aña. Laga nos bisa. Shardy, konta. Bon. Nos ta bon? Yes, danki. Wèlkòm den nos programa. Mi ta hopi kontentu ku bo ta ei. Danki, danki pa ti. splika riba e parti di edukashon, riba desaroyo di e yunan prematuro, nos ta elaborá un parti riba esei promé, despues nos ta hasi e parti di e yunan ku a nase na tempu. Mi ta kere esei nos por hasié den kombinashon tambe? Sekermente, sí. Ok. Shardy ta kende ta direktora di Growing Up Learning Center. Anto esaki ta un skol ku ta duna edukashon, guia Na chikitinnan for di sero aña. For di un aña te ku seis aña. For di un aña te ku seis aña. Nos ta spesialisá riba e tereno di Early Childhood Education i Development. Ok. Lo ta bon pa bo splika for n'e momentu ku un yu drenta serka bo, kiko ta lokenan ku ta bai pasa den e desaroyo, kiko ta e áreanan. Ku kua nos ta focus region. Korekto. Si, nos skol ta, noso ta un opvang hopi bende ta pensa e edat ei ta opvang of un day care, nos ta ègt un skol, ku nifikashon nos no ta heledòg, nos tin ègt e skoltijdennan tambe, esei ta purely pasobra nos ta kere ku un mucha mester haña su secure attachment, nos ta stimulá pa e muchanan pasa soveel moglek tijden na kas. Danas, lokual nos ta fokus riba dje na skol ta e mucha su whole development. No solamente e akademiko, pero tambe su social emotional, su physical development ku ta kai entre otro fine motor skills, gross motor skills, i tambe nos ta basá nos edukashon, nos curriculum ta brain based education. Eigenlik tur kos ku nos ta hasi ta pa stimulá e hèrsengroei. Ok. Loke nos sa primordialmente di yunan ku nan ser prematuro, ta yunan ku ta haña hopi prikkels, laga nos bisa den e fase di NICU department, des ora ku nan drumi den intensive care. Dikon? Pasobra bo tin efekto di lus, efekto di sonido, holó, etsetera, etsetera. Kòrda bon e yu ta den su safest place, e ta den barika di e mama, pero na e momentu ku e yu tin ku nase, Promé ku ora si e ta bira too much, N no obstante kita e slannan ku ta pasa, e remedinan ku e tin ku haña, e tin ku wòrdu di prek bobo bisa Davy, kiko tur e prekelsnan aki bobo bisa tin efekto riba un mucha entre e edatnan ku bosnan tin?

Um, locual nos ta haci na scol, ta entre otro nos tin altijd muziek op het achtergrond. Uh, bo por pensa riba classiek muziek, cu ta hopi bon pa e hersenontwikkeling. Nos tin, um, white noise, tambe cu nos ta haci, or in general relaxing musiek, water sound, nature, ta hopi, uh, e ta proeven ta calm down, uh, everybody eigenlijk. Y tambe ta stimula pa un mucha por focus mas miyon riba e learning activity cu nan ta bezig cun'e. Daarnaast nos tin holo tambe, bo tambe a menshona, nos tin holo Altoid, so mucha ta haci asociaties eyor e Altoid cu e holo ey, e por ta pafo por ta zeg ma e por ta por ta den un parke por ta sinti un holo similar cu nos tin na scol e ta haci asociaties ey, locual nos ta haci basically ta creating core memories, core memories ta cual bo ta crea memorianan pa e celebra keda corda pa semper. tambe tur nos activitiesnan cu nos haci nos ta hacinan zo veo mogelijk hands on, hands on ta nifica zo veo mogelijk doen met je handen in plaats di alleen maar stil zitten en luisteren naar de juf. Oké, awor ti bo bisa over di e parti academico, entonces mi ta kere tin hende lo ta puntra nan mes kico bo ta referi na dje, e parti academico, Si bo por splica mas kico ta e diferencia entre e parti academico y e parti no academico. Oke. Seca nos nan ta haña natuurlijk e academica gedeelte, entre otro, vooral den e edad chikito ta basically nan tin cu nan ta siña ABC's, nan ta siña e numbernan, e shapesnan, color, cosnan basico cu e edad ey ta wordo siña. Anto natuurlijk nos ta purba stimula nan semper tambe above what they can. Tambe e challengesnan ku nan tin, hopi bey nos no ta bisa ku nan no por, òf no hopi bey, nos no ta bisa at all ku nan no por, nos ta bisa bo por, bo tin ku try it out, por ta bo lo bo no logra hasié manera un otro, pero no nifiká ku bo no por at all, anto p'esei nos ta yama nan challenges, pasobra challenges you can overcome. Dus nos ta focus riba e academisch gedeelte, daarnaast nos ta focus si un nos mira cu mucha tin bijvoorbeeld dificultad di klim, bijvoorbeeld nos tin den nos speeltuin nos tin heel bewust no un trapi pa nan subi glijbaan pero echt un klimmuur, dikon pasobra e ta stimula nan pa nan usa nan hele lichaam pa subi cu ta strengthen bo musclesnan cu ta strengthen both sides ta strengthen the use of both sides of your body cu ta. a stimulá e hèrsenaktiviteit anto pa nan por subi. Anto tur eseinan ta yuda ku despues nan por skibi mas miyon, nan por kore mas miyon. Dus, tur kos ku nos hasi ta focus riba henter e development di e mucha. Loke ku bo ta bisa ta hopi importante. Dikon? Den den e caso aki ami ta mama di un yu prematuro y abo ta un yu prematuro, abo ta un yu prematuro. Loke bo ta bisa ta importante dicon? Pasobra ta netamente loke cu hopi di e yunan prematuro, e deficiencia cu nos, nos mester ta sincero cu den nos comunidad nos ta bisa ok e yu a keda na bida, anto hopi bia nos no ta wak mas leu cu esey. Nos na e momento cu e yuanan sa prematuro of cu el a nace, cu e no ta prematuro mes, el a sali for di e hospital, e yu ta na bida, anto e ta bay cas. Pero tin dia e mayornan no ta compronde dicon no por tin music duro, dicon no por tin hopi hende ta papia, dicon holó ta importante. Nos, nos no por ta den cushina cu e yu cushinando terwijl cu. Ki influensia lo kontrali di loke ta duna, ki influensia e por tin riba un yu den un futuro? Mane por bisa, eigenlijk tur mucha.

Anto esei ta e edat ku eigenlik bo ke usa kos einan bo ta buta e fundeshi pa e mucha por krese i bira e persona ke tin ku bira despues den bida. Awor aki bo ta papiando di kas. Mi ta papiando di kas, anto lokual boso kas ta e fundeshi souiso. Skol ta e add on. Skol semper ta e add on. Ta hopi importante pa na kas e nurture pa haña e amor, pa haña e atenshon pa un mucha Hopi bey nan ta pensa ami tin cu duna mi yu henter un ora largo atencion. Natuurlijk heb je dat liever, pero vijftien minuten uninterrupted, undivided attention is meer dan genoeg. Duna un voorbeeld di un actividad den dje sinku minuut cu un mayor paso. Nos mester ta consciente cu nos ta biba den un pais cu ta hopi bezi. Sí. Nos no ta tur be, engelui mi no ta imagi bisa cu Nos no tin e tempu pasobra tempu ta algu ku bo mes por manage, pero tin ora e no ta permití na mi bista asina. Anto dor ku e no ta permití e ta hasi e bida di e mayor un tiki mas difísil. Anto ku e tendensia ku mi hib'é kinderdagverblijf, mi hib'é un opvang, e ta oké. Pero. Duna un vorbel, un ehempel. Ku ora yega kas. Si, ora yega kas, dje sinku minut. Ki kosina nos mayornan por hasi? Di mes despues ku e sali òf van, bosan ta kome huntu. Tur esei nan ta kosnan importante ku ta kai bo i nurture. Esei ta dje sinku minut kaba, e komementu ei. Ònder ònder. Pero lokual ami presi, spesifikamente den e vijftien minüt ta laga e mucha disidí di plei. Dikon ki ta pasa? Nan ta sinti kos tur mucha ta nan own person. Anke ku nan nos ta kuida nan, nan ke sinti ku nan ta der own person. Esei ta asta nos hende grandi nos ke sinti ku nos ta nos own person. Anto Euri signifiká ku e mucha lag'é dirigí su play. Play is where you learn the best, anto play Es wèr bo ta ser a konosí ku bo yu hopi mas tantu. Kiko ta pasa den su mente? Kiko ta pasa den su kurason? Ki mi kem'en ku Freeplay i laga e mucha dirigí? Na nos bisa bo ta yega kas, bo ta puntra e mucha, Ki bo keb'en hunga? Si e mucha bisa bo, Mi keb'en hunga ku blòki, laga e dirigí. Abo t'ei? Abo ta e bijvoeging den su Play. Zie Drenthe su mundo y duna e dje sinku minuut sin sin interrupcion di telefon, television of otro hende. Sea cu bo ta un ouder soltero of cu bo ta bo ta den partnerschap. Si bo ta den partnerschap mama en papa erbij. Si ta ouder soltero sea ta mama of papa duna e tempo ey vijftien minuut enton laga e dirigi e Play kita pasa You Fill The Cup. Anto locual mi ke add na esey tambe ta hopi importante cual nos ta haci nos school tambe nos ta wak e five love languages di mucha cu esey mi ke men love language kita pasa si nos tur tin love language sea ta words of affirmation ta physical touch receiving gifts quality time and acts of service den e cinco nos tur tin e mucha tambe kita pasa. Bo por, un mucha por sa ku bo ta stima el'e, pero si bo no ta papia e idioma di su amor, e no ta sinti ku bo ta stima el'e. Laat nos bisa, mi ta kohe un ehèmpel di nos dos awor, ke mi love language ta quality time. Laat nos bisa di bo ta acts of service, signifiká ku bo ke yuda graag. Si bo yuda mi ku tur kos, esei ta bon manera di mustra mi ku bo ta stima mi, esei ta e lokual abo. ta sinti cu abo ta wou rosti mas, e ta fulfil ami. E ta fulfil abo, pero di mi ta quality time, dus bo ta duna, bo ta yuda mi cu tur cos, mi sa cu bo ta stima mi, mi sa cu bo ta care pa mi, pero dor cu bo no ta papiando mi idioma di amor, mi no ta sinti cu bo ta stima mi, bo djis sin ta pa, nos bisa wak un pelicula hunto cu mi pasobra ta quality time, e nan mas sinti cu mi cup a yena, anto mi ta sinti. Ku bo ta stima mi. Sin ku nos papia ku otro. Sin ku nos papia ku otro. P'esei bo tin un diferensha entre sinti stima ku bo ta wòrdu stima i sa ku bo ta wòrdu stima. Hopi hende sa ku nan ta wòrdu stima pero no ta tur ora e ta translate into feeling that you are loved. P'esei lokual nos ta hasi ku nos muchanan tambe. Nos ta wak e idioma ku nan tin di nan di amor i esei nos ta lokual nos ta duna nan e mayornan tambe si nan no tabata sa esei. Anto esei tambe ta algu ku mi ta adviser. Pa ora bo duna e yu vijftien minuut ta camina e ta dirigi su play, e ta the architect of the world, laga dun'e tambe waki su idioma di amor ta anto speel daarop in. Dus loke cu bo ta bisando ta n'e momento cu bo ta usa, laga nos usa e diescinco minuut aki pasobra e por ta mas, pero laga esaki bo ta bisa. Cu ta, esaki ta necesario. Sí, vijftien minuten ta necesario. El tin ta meer is, is natuurlijk mooi meegenomen. Een half uurtje is perfect. Pero vijftien minuten is, is the minimum that you should give. Ok. Na e momento cu bo, cu bo drenta den e play di e yu, den e djesinku minuten aki, con bo ta reconoce su love language? Ehm, e manera cu e ta act. Nan nos bisa ta bin hang riba bo, brasa bo y nan bo sa physical touch. Ok. Si e no ta hasi esei, e si djis efeit ku bo ta hunga kuné, e nan ta bo ta bezig ta spend quality time. E nan tambe bo ta yena su kòp. Anto, nas di e vijftien minuut aturlik bo ta, gedurende dag bo ta opserva bo yu i wak kiko ta su love language tambe. I kita pasa ku mucha hopi be ta dos tipo di love language, do ku nan ta krese ainda. Kual ta nifiká ku asta e por bai kambia? Despues cu nan crece. Si ca nos a negar ni hopi bela di settle caba, e ta keda esey. Si ca mi atrobe quality time, you give me quality time, I'm fulfilled. Bo ta compronde cu e parti aki, cosa aki ta gewoon fantastico. Bo ta compronde cu for di chikito ya caba nos por cuminsa Komprondé pa nos komprondé un otro. E ta yuda nos tambe den nos kresementu pa ora nos bira hende grandi. No sera, sea un relashon di pareha, un relashon di trabou, un relashon di amistat, pa nos por kompron, siña komprondé un otro i wak kiko ta nesesidat di e otro. I kor. Esei ta lokual nos ta siempre bisa awe e e fundeshi ta hopi importante di kon nos ta focus riba e early years nan paso den e prome seis añanan di un mucha i nan bo celebra ta krese ku noventa por shento. Imagina bo kuantu kos bo por hasi. Ta pesei manera mi a menshoná e nurture i nature ta hopi importante. Den e nurture bo ta crea un secure attachment cu bo primary caregiver. Bo primary caregiver ta bo mama cu bo tata. Correcto. Anto ki ta pasa, mi y mi sa cu economia, e manera cu economia ta awor aki, e ta drive tur mucha di crea un otro attachment cu no ta nan primary attachment, nan primary caregivers. Hopi be por ta ta oma, opa of hasta scolnan of kinderopvangnan cu ta replace e primary attachment dicon boso economia ta buta cu oudersnan ta traha vola daga. Anto einan bo ta mira ora ki ta pasa you see cracks in the foundation. Bo ta kere ku kambio den por ehèmpel un zwangerschapsverlof òf lo lo kuminsá na kambio esaki? Zeker weten, zeker. Ora ku nos por eduká nos mayornan riba e parti aki? Heelfe informatie, trese awareness i awareness ta algo hopi importante, anto mi ta kere si ta Anke ku bo ta sinti ku nan a haña e awareness, bo tin ku keda trese esei paso kambio ta muilik pa un hende aseptá. Nan nos bisa e parti di zwangerschap of verlof. Den mi opinion, un, mi mes a kabi haña yu den februari, dus mi por papia woki di uit ervaring. Primero mi ta tin e kennis òf mi papia uit ervaring. Òf mi ta mama. Sí, na mi opinion, un hende muhé asina sa den estado, e mester bai ku zwangerschap verlof. Dikon? Prome fase of eigenlijk bo hele zwangerschap ta algo hopi importante cos bo bo ta you're carrying a whole being within you. No solamente ke you're developing a whole being in you. Entosé ta rekre'e hopi energia. Imagina bo tin ku traha riba dje. Ba bo sa kon fuerte nos hende muhe ta. So, awo kilo kua nos ta hasi, nos ta traha hasi tur eseinan erbij. Pero e mihó kos pa bo kuida zowel mama i yu. Swangerschap verlof fanof begin e ta bon pa nan mental health tambe, pa stress. Awendia bida ta crea di tal manera cu bo ta haya stress van buiten af. Anto ki ta pasa stress un hende no hopi bira no ta bon, stress ta beïnvloed e hersenontwikkeling en hasta e groei di e mucha masha hopi mes. So si bo un mama tin demasiado stress tijdens di zwangerschap.

Esei hel esei tal van speciale behoeftes, pero hopi be ta gewoon por ta te veel stress. Y awoy manera m'a menshoná nurture and nature atrobe hopi importante. Tin be un mucha ta yega skol cu moeilijkheden met leren of moeilijkheden di djis focus of concentrá, pero nurture and nature ta bezig no ta bezig duna e mucha lo cual mester. Enton ki ta pasa? Nan bay sigeloof cu e mucha, e mucha ta worde delabeled por bida, cu terwijl por ta asina haci un tiki mas onderzoek, e no ta. Tin cu yega leu asina. Juist. Bo sa, Shardy, nan mi bai riba un otro un parti pasobra ya como bo tabata papiando caba riba esey. E embarazo bo ta bisa lo tabata bon, si e zwangerschapverlof cuminsa ya na e momento cu e persona a sali na estado. Den nos di dos edicion cu nos a papia cu Bruder Mark Curiel, el a indica cu e hende mester prepara prome cu e sali na estado. Promen cu e sali na estado, ya caba e mester prepara su mes fisicamente y tambe mentalmente. Ki efecto tin den esaki tambe pa cu na e momento cu e switch pasa pa di no embarasa pa embarasa? Mi ta kere fe ora bo prepara, prome cu bo sali na estado, you become mindful of everything. Kende bo ta bira boes di tur kos, but bo kurpa ta krea e boesheid ei, bo mente ta krea e boesheid ei, and everything you do and you exist is for the being, the creating the human being in your in your belly. Anto einan ta pasa ku ora yu bota hopi mas.

Anto bebé asta despues di embarazo ainda bo tin esei ku bo ta lubidá. Anto bo no ta komprendé. Anto parti kon bo ta lubidá bo piensa nan. Pero tur kos den bo sistema a kambia. Anto si bo prepará bo mes promé ku bo sa na estado ki bo ta hasi? Bo ta krea atrobe di nurture nature pasa pa bo mes. Bo omgeving bo ta prepará. Bo fala, ok. Binokort mi ta bai sali na e stado, mi ta prepara mi kurpa, koe ta hopi belangrijk ante kere den papia palabra anto ta ku ta krea kos den eksistensia, esei ta lokual mas den mi mes zwangerskap tambe, si ma manifest tur kos dor ku foral dor ku mi tin meidische geskiedenis sègmà. Tur dia mi ta wak mi mes den spil, mi ta bisa, Your body is able to carry this child. And your body is able to give birth to this child. Imagine si bo kuminsá hasi esei promé kapa. Kuantu, pasobra ta un milagro bo ta bezig ta krea den bo mes. Ya bo ta prepará e kurpa kaba. pa. Pa e pa unu pa kargele i dos pa duna pa haña e yu pa duna lus kual ta un hele kunst op sih. Si, mi sa. No sa tur kos yo kos aki. Duna lus. Ku tal manera ku ta, ku ta natural òf no natural keizer sef e tin su kunst tur ta su kunst. Si, si, sigur ku si. Awor bo ta komprondé kon importante ta pa hasi esaki. Pasobra e ta krea un otro tipo di hende atrobe den e matskapij ku nos ta biba. Pasobra te mes un vrug ei ku ya nos a prepara p'e anterior, el a yega, el a sosode, nos ta na e estado, nos ta prepara nos mes pa ora ku e nase. I pa despues, ora e nase, atrobe bai yendo bèk na e secure attachment, i e zwangerschap verlof, un jaartje, het beste zou zijn natuurlijk de vijf jaartjes, bot zover gaan we. Bo houda et netjes? Sí, pastoor. Cu un aña sikiera despues cu bo cabia haña yu pa e prome aña, bo ta full cu bo yu. Pastoor, ki ta pasa? Society of human beings are made cu homber ta bay tra. Sí. Ki ta pasa? Feminism a bota cu hende muher tambe ta bay tra. Mooi alles meegenomen. Emancipatie van vrouw. Sí, no problem with that. Pero kita pasa, e nurture di e yu si ta bira menos. Terwijl nos hende muhé a wordo crea pa nurture yu. Nos, se no ta solamente nos trabaho pa, nu hende no comprende mi robes, se no ta solamente nos trabaho because we're capable of much more. Sí. Pero one important job that we have is once we give birth is to nurture. Anto esei ta e kos importante ku si bo por duna bo yu esei sikiera e promé aña pa e haña e secure attachment, bo ta bezig ta krea un solid foundation. Anto daarop tur kos verder ta wòrdu opgebouwd. Laat ons bisa, si un mucha haña un trauma den su promé zes jaranan, e kos ei ta keda forever si e no haña proper help. Anto e ke ta gat zo ver ku e por wòrdu e por wòrdu di trigger i nunka disobida e ta bai komprendé ta dikon el a wòrdu di trigger. Òf kiko a pasa ke ta sintié asina? Ta p'esei ta importante e promé seis añanan. Pasobra e Mama ta pone bo fund'é bon. Bo ta krea un whole human being. Ta p'esei nos konsepto na skol tambe e konsepto Kuma a Krea a yama Whole Child Education. Pues yu basically lokual nos ke krea ta whole human beings. E ta sona hopi klishé pero e muchanan ta nos next, they're the next generation, they're the future. Anto it takes a whole, ami ta gusta bisa it takes a whole country. to raise a child. No ta solamente nos como mamanan, e ta school mester ta envolvi, envolvi comunidad, mester ta envolvi gobierno mester ta envolvi, henter e pais mester ta envolvi pa cuida e mucha pa ora e crece e por ta un volmaakt persoon, pasobra hopi di nos ta cana cu por ta mental health issues, nos no sa mes por ta ken nos ta, ki nos ke, ki nos proposito ta, anto esey ta locual nos ta purba di duna nos muchanan na scol fe chikitu pa nan por discubri ken nan ta, ki nan gusta, e ta bay den cona chiki nos duna nan, nos bisa prikkel e vijf sintuigennan, nos duna nan bepaalde etens of di diferente cultura cu nan ta ey e coki mi gusta, e coki mi no gusta, ki ta pasa bo ta crea a person that already knows who they are, what they want and to what they don't want and what they like, what they don't like and what their purpose is. Imagine cu ora e muchanan aki ta sa afi chikitu ki nan proposito ta, con nos comunidad y con nos mundo ta bay ta, enteramente otro. Fantastico, lo mi usa e palabra ey, fantastico. Ronald McDonald House Charities Curaçao Foundation ta crea y duna sosten na programanan cu ta directamente y positivamente impacta salud y bienestar general di nos muchanan y nan famia. E programa principal. Ta nos family room aki den Curaçao Medical Center. Un cas, leu fe cas, caminda famia por hospeda di dia y di nochi pa asina nan ta cerca di nan yu y contribui na esaki su recuperacion. Nos ta conta cu boso sosten. Manera nos a bisa caba, scolta, bo scolta di Un edat un aña pa seis aña. Dikon bo skohe, bo no awor no sa of dikon bo skohe e edat aki, pero mi ta puntra mi mes si bo tin e konfiansa ku ne manera ku e edukashon bai, e base ku bo engendrá den e muchanan aki, den e fase aki, bo por lat nan lòs despues di seis aña? Jawel. Dikon? So. Bo ta bisa e ku firmesa. Si, si, si. Zeker weten. Dikon? Pasobra lokual nos a implanta will never be forgotten. Yes. Atrobe nos ta creating a foundation. Anto lokual nos lo lo tabata ideal ku kas ta krea e foundation anto nos ta add on it. Esei ta ideal. Nto tur ora e ta asina helas, pero lokual nos ta hasiendo creating the foundation of a child cu ta bira e si e next generation. E cos di mas bunita ta bo tin cu comprende den e prome sinku pa seis añanan you can create a whole new generation, imagine that, cu hende por ta totalmente otro fe lo cual nos a mak meen and we need to make it better every time. Loke nos tenka den dje. Juist. Loke ku nos tenka den dje ta esei ta loke ku ta sali bek. Juist. Enton esei ta loke ku nos tin ku keda hasi tambe. Juist. Mi ta haña super bunita loke bosan ta bezig pone na Growing Up Learning Center, hasiendo esaki kolaborando na e matskapei pa e mihó hende. Juist. No, no, no mucha so, sino e mucha ei tambe tin ku krese bira hende grandi, kolaborando na e mió mucha, mió hende, pa ora ku e bira hende grandi e por ta, e por aportá mió den nos. Kual ta nan derechi. Kual ta nan derechi. Nan rèt. Sigur sigur, sigur sigur. Awor e parti di desaroyo mental, pasobra si nos bai bèk na nasementu, pa nos bini den e fase di un te ku seis aña, bo a bisa Cu ora cu e yu ta den e parti ey, ta hopi importante pa tene cuenta cu certo areanan, certo areanan, no sé, ma nan area basico of areanan, areanan di atencion? Tu dos, paso si fero e ta e funda, e foundation di e yu, e ta area basico, area primordial eigenlijk. Ok. Cua di e areanan aki bo ta enfatisa Cu. Pa duna un yo. Sí, pa nos pone top on. Amor, amor y atencion. Amor y atencion y laga un mucha sinti su mes safe semper. Ki ta pasa? Ora un mucha sinti su mes safe e ora di tur cos ta bay. Tur cos ta bay. Anto como bo por laga un mucha sinti su mes safe dor di, uno, crea structura, hopi importante. Mucha mester di structura. Laba nos parkenan. Guarda loke bo tabata bay, Sami, laba nos parkenan. Struktura. Kiko ta struktura su propósito? Pa laga un mucha sinti e su mes sigur i seif. Sin struktura e mucha no sa kiko ta e pasa, it's unpredictable. Tòg? Sí, it's unpredictable. Nan mi kue un voorbeeld. Un mucha ta yega for di skol, anto e ta bisa. E mama ta pone kuminda pa e kome, anto e ta bisa, Awe mi no a tin gani kome, mi tin gani hunga promé. Normalmente e ta kome mentu tin, paso kon ku bo mira e tur kas tin kind of a structure, right? Anto e ta bisa, No, pero mi no a tin gani kome awe mama, mi tin gani hunga promé, anto ora mi kaba di hunga, e ora mi ta bai kome. Boundary. Boundary. Dit e lokual mi kier bisa siguiente, structure and boundaries. Un mucha mester di grenzen. Eigenlijk nos ta hende grandi tambe, nos mester di grenzen. Pa nos mes tambe, buta nos mes grensnan pa ku otro hende. Sigur. Den esei bo ta sinti bo mes veilig. I un mucha tambe. Un mucha mester di structuur i grenzen. Laat nos bisa si den e kaso ei e mama ke pe kome promé, anto e no a hunga promé, e tin ku duna e yu su grens. Ok, bo, mi ta komprendé. Anto always show understanding. Esei ta loke ku nos ta hasi na skol tambe. Show understanding for their thoughts and to their emotions at that moment. No imponé. No imponé. No. Pasobra ki bo ta, ki ta pasa ku bo imponé? Bo ta krea un power struggle. And that is, you will never win that. You will never win a power struggle with a child. So, e sernan mas kòpig na mundu ta mucha. Really? Yes! Nan porta hopi koppig and ta hopi determined to get what they want. Dus ta un power struggle ku bo nan bisa niki try to avoid power struggles. And to den esei atrobe ki ta pasa nan ta sinti ku nan tin onmacht. And to atrobe give a child the feeling that they have their own identity and that they can make their own choices p'esei den boundaries locual bo tin cu haci give choices ok um por ta bo ta si bo kier Kaba bo por hunga of bo ta mama ta nabo un apel awor ki boso por tata e no tin hamber enton kere mi ora un mucha tin hamber e ta bai kome mama ta nabo un apel awor ki bo por wanta bo stomak kune enton kaba bo ta bai hunga ki base bo ta duna e yu opcion e ta kies ki ta sinti ku e tin power riba su mes bida. Anto e ora ei plus. Sinti su mes importante. Sinti su mes importante. Pero ta aba dirigí den ki direkshon bo ke pa e bai, sin ku eigelijk el a bai hunga promé. Uiteindelik e ta bai hunga, pero pa bo ta el a hasi eigelijk lokual bo ke, pero while giving the child the choice. Des bo bo bo a done un un direccion. Un direccion. Si, locual mi ta bisa semper, in your boundary and in the choices that you give the child, you direct it. Pasobra abo ta done e choice. Het is of de rode cup of de blauwe cup. Of niks. Of niks. Of niks. Ok. Bo, pa nos bay bek, paso nos a papia di e area principal cu nos a bisa amor, atencion. Y sinti nan mes seguro. Safe. Hopi importante. Sí, nos ta cuminsa na e parti di structure, awor nos ta bay na e parti di. E parti di boundaries, anto cu local mi bisa hoy, boundary structure, anto dor di buta boundaries con bo ta hasi dor di duna choices. Structura hopi importante, no ta bisa, pasobra dinga por sosode spontan. Dat kan, dat mag, en un mucha mester por siña tambe cu bida lo tin momento cu ta spontaneo, enton lo tin momento cu ta unpredictable. Dus bo, soms mucha ta ook expres doen pa wak con e yu ta adapta. Pero si bo tin e fundeshi di structuur, mi ta duna un voorbeeld, ora di bay drumi, si bo tin un structura Pa e mucha bai drumi, et gaat zo makkelijk. Na nos bisa, en si bo a sier vam tevoren, vanaf jongs af aan, bo crea esey, ta cu un voorbeeld cu nos baby di ocho luna, su bedtime structure ta, nos ta come, e ta baña, nos ta bai den kamer, nos ta lesa un boeki cune, lesa bijbel, haci oracion, e ta drumi. Anto altijd rond dezelfde tijdstip. Soveel mogelijk. Tuurlijk atrobe kos por cambia, Sí. pero et si ta one time, two times, it's ok. Pero et tin su structura, anto bo ta mira et gaat zo makkelijk, anto kita pasa, et ta bay crece cu e structura ey, anto cu kita pasa, e ora e bay cama, et ta gaat zo makkelijk. Esey ta e structura cu bo tin cu trece den yu, den caso aki ta un baby, Baby. pero bo por trece e structura tambe den, Pa tur edad. pa tur edad. Tur edad. Mas nos hende grandi mester structuur. Sino nos ta sinti dat ta traha otro is wòrdu. Rason, rason. Bo tin rason, bèrdat. Awor aki bo a bisa un parti di di e parti di struktura ku e yu ta drumi etsetera. Orario di drumi òf e kantidat di ora di drumi, kuantu e mester ta? Depende ki edat. Nan nos bisa pa un mucha di dos, tres ai por lo menos djes, kuater ora. Pero ki ta pasa. Dies, kuater ora. Si. Lokual nos ta mak mei tin bènen nos ta puntra un ouder, Oh, e mucha a drumi bon? Si a for asina a drumi bon, el a drumi al éns tek dor. Pero esei no ta nifiká nesesariamente ku el a drumi bon. Si el a drumi ti asochi anochi, e no a drumi bon. Pasobra ki ta pasa? Su eternal clock a shut down masha ora, el a bai den overdrive. Overdrive ta trese adrenalina, anto e ora ei Esei no ta bai function siguiente dia, bo ta mira e focus ta menos, e concentracion ta menos, nos gedrag ta completamente otro. O pa nos kico ta nifica drumi bon? Drumi na tempo. Voor acht uur moet de kind in bed zijn. Moet de kind, ja, moet de kind in bed zijn. Cu te no ora no a pega soinne, e ta riba su cama. Ok. Pa e ta den dor. Si, het liefst bo tin e pa ocho ora el a drumi capa, pero voor acht uur in bed. Ok. Nos a bisa di un pa dos aña bo bisa mi ora aki? Awo twee drie jaar, ongeveer veertien uur, tien a veertien uur maximum nan mester drumi. Mas grandi? Mas grandi e ta ba, mas grandi e edat bira menos e ta bira, mi no ta kòrda tur edat awo kico tur e aantal urennan, pero mas grandi bo bira e urennan ta baha, anteuri bo por af en toe rèkkie, pero pa un muchacho ontwikkeling slaap ta hopi, slaap en nutrition. Hopi importante bo ta mira atrobe nan mi bisa bo ta mira esei si nos mira tin mucha ku por ta tokome hopi ongezond tambe nos ta mira esei bek den klas nos ta mira ku nan konsentrashon ta òf nan pasenshi ta òf nan energia ta òf so sea e ta gèt fuli haipt op òf e ta bira super low so ni maske ki bo hasi bo no ta hañele na e ènergi lèvel ku bo ke pa e por presta. Nutrishon tambe bo ta bisa ku ta hopi importante. Tin kumindanan nutriente ku bo ta bisa ku nos no por falta di e base. Semper nos ta konsehá pa usa e skai van vijf kaminda bo ta haña tur e ferskillende nutrishonsnan. Nos komo skol ta traha huntu ku un dietista ku ta Ragna Blom. E si nos tin oudersnan ku tin muilikheden òf ku nos mes ta mira van nan por usa advies, nos ta rekomendá nan nan ràkna anteori nan ta bai sika ràkna, anteori e huntu ku nan nan ta traha un meal plan pa e mucha pa e haña tur su nutrientenan ku ta nesesario pa su ontwikkeling. Pero boso skol mes tin un meal plan standaard? No, no. Nos muchanan ta bin ku nan eigen ete di kon paso tin mucha ku tin alergie, anto pa prevení tur mayor ta duna nan mucha nan eigen ete anto Nos ta djis juda nan ku nan kuminda si ta nesesario. Nos ta stimulá muchanan pa ta zelfstandig. Bo a bisa anteriormente ku bo sa den skol tei. Esei ta nifiká ku skol ta kaba mitar di unu? No, nos ta nos grupo di mas chikí di un pa dos aña ta di ocho pa djis dos. E edá e grupo di dos pa tres aña ta te ku un or i kuater pa seis ta te ku dos or. Di ocho pa dos, ocho pa unu, ocho pa diesdos. I nan ta bin ku nan mes kuminda ta manera? Nan ta bin ku nan mes kuminda, si. Nos por kenta kuminda si mester rinka den frigider, pero nos no ta provide kuminda atrobe pasobra tin muchu ku tin alergi òf ku tin problema ku dòrmen. Anto ori e mayor sa presis kiko nan mester, anto ori nos ta yuda si mester. Den caso di, si nos bay bek riba e parti di un yu prematuro, ta un yu cu ya caba desde nacimento ya caba ta hopi bia nutri su mes cu cuminda special, aparte di e leche di mama, cumindanan special pa crecimento, pasobra ya caba ora nan ta den cuveusa nan ta duna nan Miami ta yama nan suplemento por ta pa nan krese un tiki mas liye òf mas mihó. Esaki por tin efekto durante di añanan den kombinashon ku nutrishon nòrmal òf bo tin ku lòs for di loke ku ta normal pa e mucha òf loke ku e mucha a akustumbrá kuné di suplemento. Si. Mi ta kere esei ta per geval, no ta algu ku mi por bisa pasobra mi ta kere kada mucha su diet ta otro i kada mucha su diet ta rekerí bepalde specifieke suplementen, anto esei por ta ku asta na edat grandi e mester di nan ainda en dat kan en dat mag, dat is absoluut geen probleem. Korekto. Dus esei ta pa kada mucha. Pa kada mucha. E por ta diferente. Si. Ok. Área di atenshon ku nos a menshona awor ate e amor, atenshon i tambe e struktura. E di dos, si bo tin ku pone un un área kompletamente diferente na e di dos. Omgeving. Omgeving ta hopi importante tambe. Bo forbit loke nos tin na skol no nifika ku tur kaminda mester siña, pero bo por beinvloed bo omgeving zodanig pa e mucha por ontwikkel i siña mas mihó. Na nos asta nos interior na skol ta design di tal manera pa beinvloed e mucha psikologisch i asta nan gemoedstoestand. Bo forbit nos tin ègt spesifike kleuren

Cu omgeving tambe bo por beïnvloed di tal manera. Hopi hende no ta boweus di esaki, pero si bo duna un mucha hopi cu e hunga pareu, e no por hunga. Bo ta mira e por a ta hunga, pero e no ta hunga echt mane mester ta cu un purpose cu e cu e hunganan. Even play is with a purpose, anto play tin su diferente stagesnan. Si bo duna demasiado cu e hunga e no por make choices, e ta gauw dis be. Ora e bira mas grandi, e ta bira mas dificil pa e por make choices, pasobra nunca e no haña e structura atrobe den the toys that he got. Nos na school por favor bo drenta den un class, bo ta mira toys pero e ta heel gering, no ta nifica cu nos no tin toys, nos tin e hele storage vol met toys, pero e ta heel gering, me ta heel bewust gedan pa e mucha por Kies kua koe hunga e por hunga kune ento ta hunga with a purpose e ta echt befobert si ta ku blocks e ke hunga e ta ku e blocks nan paso awo ke mi ke bai traha un kas e ta hunga with purpose si mi buta blocks dolls balls all together at the same time e no sa ke tin ku kies Keuzes maken is heel moeilijk, hasta pa nos hende grandi. It requires input and energy. Um, lo cual, thinking. Sí, lo cual neurolog a, a neurolog, uh, neuropsicolog, sorry, a siña mi ta cu um, ora bo ta cansa, hasta como hende grandi, ta hopi difícil pa bo haci un choice. Ora bo ta overwhelmed, ta hopi difícil pa bo haci un choice. Ki ta pasa si bo duna un mucha demasiado cu e hunga all at the same time? it won't work. E no ta bai funciona. E no ta bai funciona. E ta overwhelming. E no por haci un choice. Mesnota manera nos ta cumpra yen cu e yunga pa e mucha por runga cu ne of nos ta yega cu un baki grandi cu yen suerte cu yo a basha. Si. Give them two to three choices. Laga nan mes kies. Enton laga nan mes tambe warda eseinan. Si. Esei ta e parti di e obra. Si.

Hopi mucha cu no por concentra, hopi mucha cu no por focus. Tur eseynan, hopi hende no ta para cu hasta cu met slaapproblemen. Hopi no ta para ketu cu tur e cunai tin invloed later op school. Wow! Yes. Esaki ta algo cu mi ta kere nos lo tin cu para ketu ora ki sigur na dje Debí ku e ta sosodé hopi. E ta wòrdu mirá komo algu basta nòrmal den nos komunidat. Sí, sí. Anto lo mi adviser, nos no ta bisa atrobe depende di edat. Nos bikui edat di twee tot vijf jaar ongeveer, maksimaal twee uurtjes per dag, meer dan genoeg. Anto e moet, si bo no por ta twee uur tablet, twee uur televisie. Dat is òf òf. Sí, òf òf. Òf un kombinatie in di twee uur. Kita pasa atrobe eenrichting verkeer. Um hopi muchador cu e manera con society no ta Kòrsou. So ora ta rond mundu, society ta bai yendo manera cu tecnologia ta take over. Correcto. Y um hende, pas nos hende grandi ta haña ménos atencion. E horita enigtin verkeer no tin sp, e mucha no tin momenten caminda ta wòrdu papia cun'e cu ta um stimula su hersenontwikkeling, cu ta stimula su spraakontwikkeling. Anto e hora nan bai scol hopi beren nan ta loop achter den nan speech. Ora nan ta loop achter cu nan denken, of ki ta pasa tambe si ta algo cu bijvoorbeeld e speech therapist cu nos ta traha cune tambe ta bisa semper, ora bo, hopi mucha ta wak YouTube awendia, tur por papia ingles, pero no ta necesariamente ta nifica cu nan ta comprende e ingles. Dicon? Pasobra no tin

Mi ta komprendé loke bo ta bisa, paso e ta e ta make sense. E ta make sense sigur sigur. Ok, e parti es esei ta e parti di am amor nos a bisa. Si, amor, omgeving, omgeving a wòrdu ultimo. Si. Anto si bo tin ku pone un ultimo na di tres lugá? Nos a papia di amor, omgeving, structure, boundaries, let a child be a child, play. Very important. Hopi hende ta focus riba e academice. Sigur, sigur, sigur. Hopi hende ta focus riba e. Cual ta comprendible pasobra atrobe society ta hiba bo na esey. Si. Pero e unico manera cu hasta nos como hende grandi ta siña mas lie ta door di have fun and that's through play, through play. Bo tin razon. A child learns through play and esey ta locual nos como school ta bahasi tambe, let the kids learn through play. Laga un mucha ta un mucha. Zeker weten. It is their God given right. Let them be kids. No ta importa si pa cualke deficiencia cu e tin, cu e ta diferente for di otro mucha. Tur mucha. Esey nos nos ta un inclusief school, dus nos tin muchanan cu zowel speciale behoeftes, met speciale behoeftes no ta meen solamente neurodevelopmental disorders, e por ta anything, natuurlijk with assessment, pa wak si nos por. ofresé e hulp ku e yuyu ta require, pero nos ta pa muchanan ku ta tipo ku kids ku nan ta yama asina tambe. Nos ta pa tur mucha, anto it's atrobe it's a God it's the God given right of a child to be a child. Mi ta haña e mensahe sumamente bunita, anto mi ta kere esaki ta. Un parti cu nos por cera nos edicion di awe cune. Shardy, hopi, hopi, hopi danki. Danki pa tin Mickey. Si, sigur, sigur, pasobra ta di suma informacion, sumamente importante e informacion cu bo a duna. Nos ta biba den un matscapey cu nos hendenan no gusta busca informacion, anto esaki ta un manera pa nos trece corectamente, anto otronan tambe por siña afo. Zeker weten. Obio be danki. Danki. Esaki ta e parti ultimo di nos edishon number tres. Anto nos ta sera ku e mensahe aki tambe di laga e mucha ta mucha, laga e mucha hunga, laga e mucha siña, laga e mucha ta mucha i tambe. pa nos pone atenshon riba e último áreanan ku e mucha tin mester pa ku su desaroyo. Nos ta yega na final huntu ku kolaborashon di Curaçao Medical Center i tambe Ronald McDonald's House. Esaki ta chikibibi final di nos edishon número tres. Otro kos ku ta importante pa sa ta loke nos diama Na Hulandes, Regeldagen. Kiko esaki ta? Ta dianan ku diripiente baby ke bebe henter dia na pechu, anto e no ke stòp, ni maske ki bo hasi na bo pechu e ke bebe. Esei ta masha nòrmal, no tin nada di aber ku bo no tin sufisiente lechi, nò. E simplemente naturalesa sa ke baby ta bai kresiendo i ku e ta bai tin mester di mas kantidat. Anto den e regio dagen ai, dor ke ta bebe henter dia na pechu, atrobe e ta pone su bestelling pa despues di por lo general dos dia tin mas tantu produccion ku e por sigui bebe mes tantu ku e ke. Pues no bira nervioso na momento ku bo mira ku baby diripiente ta keda bebe so na pechu, masha normal.